Ɛba no saa a, na kyerɛ sɛ pɛrepɛreyɛ ne emu nna hɔ no nhyɛ da ntumi nyɛ adwuma. Ɛho hia ma sɛ Ghanafoɔ nso yɛbɛtumi ate nsɛm bi ase titiriw ne yɛn sikasɛm. Wɔse NDC aban nsuro sɛ anhwɛ yie na nsɛm no bɛtɔ mmɔntene so bɛdwa srɛdesɛe a animguaseɛ kɛseɛ paa bɛsɔ mpaa akyi nti na ɛnnɛ yi Ghana nsɛnkyerɛfoɔ wɔpampam yɛn yi. The Bank of Ghana is one of the most professional institutions in this country. Wotan Akua-Abua wayi ne mmirika is one of the best run organisations in this country. Wɔn nyɛ policy. Enti Bank of Ghana Governor no sɛ wo bisa no question sɛ, Question number one, dollars no a mo pump gu market no so a mo se Ghana economy no ayɛ yie nanso yɛn nyinaa nim sɛ biribiara nsesa ɛ, dollars pɛ na mo pump agu market no so na ama, CD no gyina baabi. Adolescents no munya no wɔ he? Ontumi nni trɔ, ontumi nyɛ propaganda, ɔbɛka nokorɛ. NDC foɔ nim sɛ saa answers no so bɛgyina hɔ na ɔansa na yɛbisa no follow up questions ma no ansa a ɔbɛnim bɛgu ase nti ɔmo se ɔmo mpɛ sɛ press no bɛ cover because answers first three answers no a ɔtwerɛ baeɛ no it betrays propaganda NDC foɔ ayɛ wɔ kurom ha ne ntrɔ ne nnaadaa a ɔmo ayɛ about nneɛma a ɛkɔ so wɔ Bank of Ghana no ɔmo mpɛ sɛ Governor no ankasa bɛto n'anum nto mu ɔmo pɛ sɛ ɔmo kye no hyɛ dɛm toto n'ano na ɔmo wie a ɔmo aba abɛgyina abɔnten abɛyɛ political press conference.
Mmarahyɛ badwani yi a wɔresom ade hyɛɛ wo ɔfo ase ayerɛ bi a abatoɔ mpɛsoa so wɔ Apueɛ mantam ɛnnɛ yi, wode w'ani kyerɛ mu wɔ ɔman Ghana mmarahyɛ badwafie sɛ Ranking Member ɛma abadwakuo yi a wɔhwɛ sikasɛm na afei so mpuntuo ho nsɛm so Yɛwura Kojo Oppong Nkrumah na no si yɛ no Majority Leader wɔ ɔman Ghana mmarahyɛ badwafie Maama Ayariga kasa a wɔkyerɛ so na n'asadeɛ no deɛ ɛnyɛ hwee yɛnim daa wɔnim deɛ nti asɛ dɔm kumaa no wɔn ayɛ nhwehwɛanimu

Majority leader wɔ ɔman Ghana mmarahyɛ badwafie Yawura Maama Ayarga nsɛm ɛno no na yɛrebɔ yɛn ho mmɔden sɛ yɛbɛtumi anya animdefoɔ bi a wɔabene wɔ sikasɛm mu na yɛne wɔn adi nkɔmmɔ. Wei yɛ Professor of Economics, ɔkyerɛ adeɛ wɔ University of Ghana Legon, Professor Godfred Boppin, Wabanti, yɛne ɔpanin kɔdi nkɔmmɔ. Prof awiei akɔ aba o. Yeah me me ma wa ha ɛne atiefo nyinaa mpakyɛ home te sɛn. Nyame adom ne mpaebɔ na mpakyɛ wo so ɛ. Yesu adom Yesu adom. Ɛnora me gye tom paa sɛ neɛ ɛkɔɔ so wɔ my Ghana mmarahyɛbadwa fie wode w'ani di akyire dɔm kumaa no gyina yɛsi a wɔresi ne sɛ bank of Ghana governor ba wɔpɛ sɛ nka Ghana nsɛnkyerɛfoɔ tie bi na yɛtumi bɔ amaneɛ kyerɛ Ghanafoɔ nyinaa ne yɛtumi gyina so si gyinaeɛ Dɔm dodoɔ no se daabi, y yɛwɔ nneɛma bi wɔ hɔ nom a ɛyɛ so sensitive sɛ ɛnni kwan sɛ e epue mmɔntene so. Afaanu mmienu wei, hwan na afom? Hwan na odi bem?
Me mmom deɛ n na mehwɛ nea ɛkɔɔ so ɛno anaa. Eh, later nea me follow yɛ na mewɔ baabi. Eh, eh, eh, na ɛnyɛ good for our demography. Then, me feel sɛ eh, the Central Bank, Governor of Bank of Ghana,

in fact not just MPs in parliament, they are accountable to the people of Ghana. Enti na me me feel sɛ nka majority ɛwɔ sɛ wɔtumi ma ma the Governor of Bank of Ghana ne interaction with them no the public should know, the media should. Kavaich, Sɛ minority ebisa question na sɛ ɔmo feel sɛ ɛyɛ too sensitive a ɛnyɛ sɛ ɔ answer a, they should be able to interject during their process and Ghanaians are intelligent enough to discern to some extent what is sensitive and what is not so I think that we could have done better and they should do better going forward hwɛ ɔman mu ha

It helps in building confidence, it bel it helps in consolidating confidence in the in the market and I think we should do better going forward. Yes. Yɛ yɛrekɔ yɛn anim, wei yɛ asɛm a ɛtwa toɔ, yɛrekɔ yɛn anim no, afotuo bɛn na wode bɛma Governor, Bank of Ghana, kwan a ɔbɛfa so na watumi atoto sikasɛm yie ma no atumi agyina hɔnom na ɔmanfoɔ atumi anya so mfasoɔ na afei nkontabuo papa a ɛmu da hɔ fann atumi akɔ so de ama yɛn?

Prof awie yɛ bɛda ase ɛne wadagyeɛ. Nyame nhyira wo na ɔnhwɛ yɛn nyinaa so. Amen. Professor of Economics ɛwɔ University of Ghana Legon, Yɛwura Godfred Boppin yɛ kɔɔ yɛ a yɛne no kɔdi nkɔmmɔ yi.
Na Deputy Director ɛma Rocha Ghana, Dare Bosso ɛna wɔka sɛ wɔne Peace News nkɔmmɔ tuteɛ mu na wɔkyerɛ sɛ ɛnora Onuonyamfoɔ Emmanuel Ama Kofi Boah bɛkasa faa galamsey, sɛdeɛ wɔn asi intensify, ɛma wɔn afight tia fight tia fight tia till now. Na Honourable no ankasa confessee sɛ, ɛnyɛ Moti Aduɔson nson yɔnko ne Sasabonsam a wobu atɛtɛ. Sɛ wohyɛ galamsey no a, saa na ɛteɛ. Wode w'ano tena aka sɛ wubetu ase wubetu ase a, ɛte sɛ deɛ wode pɔɔk nam bobɔ nkyene mu no. Ɛbɛyɛ w'anom nwonwonwo. Asetie yɛ den papapapa, kyerɛ sɛ, nkurɔfoɔ no a ɛhyɛ galamsey no akyi no, wɔn ayɛ sɛ ɛɛ tete yɛse abɔfoɔ bi a yɛsomaa wɔn baa asase yi so yɛɛ adwamammɔ nti, Wɔbɛka asase so a wɔantumi ankɔ bio no, wɔn ne yɛn atena akyɛ, enti wɔnim yɛn pa ara. Saa na galamsey no asetuo no teɛ. Na ɛnna wɔka sɛ, Asɛm a Onabble kaeɛ no, nokorɛ nokorɛ, saa na ɛteɛ, kyerɛ sɛ, so ɔno ankasa mpo sɛ wɔso ɔremaake aban no, galamsey fight a, wɔbɛma no thirty percent pɛ. Ayere papapapa, ayɛ sɛ nweretee. Wotwe a ɛnkye. Na wɔtafira ntumi ansa bɛgya mu ana firi akokwantwiwa so ana abɔ deɛ nkran ha na wɔteɛ, na mmom wɔde soboɔ no kɛseɛ no ara bɛbɔ Metropolitan, Municipal, District Chief Executive Officers no, wɔde fa ara bɛbɔ wɔn mu. Ebi wɔ hɔnom a wɔde wɔn ho agye mu bi, ebi nso te hɔ lakadasikaa, ɛɛ, ayɛ sɛ yɛreko atia, yɛnko ntia wɔn a wɔnsɔpɔɔto Ɔno nso a ɔnkasa ntia ɛna wɔn te hɔ nom saa. Afei Ghana police service nso mo nye mo deɛ mo nso the same thing sisi a yɛnim sɛ mo dɔm wo sɛ mo pam wo yɛntumi nhunu obi yɛ galamsey baabi a ɛnyɛ yɛni tua kratii baabi a ɔgyina yɛ galamsey obiara nim sɛ ɛnyɛ nso obiara nte no obiara nka nipa koro asɛm saa nneɛma nyinaa keka ho nti na ɔko no nase tuo ayɛ den no. Sisiaa deɛ I think sɛ galamsey fight no ayɛ up and down, ɛkɔ soro a na asan aba fam, ɛkɔ soro a na asan aba fam. Some time ago wo bisaa me I think sɛ obi bisaa me mese am mɛma aban no aban no thirty percent. I'm still very cautious and I'm still not convinced that we are chief executives no anaasɛ assembly and district chief executives no ɛte hɔ ɛɛyɛ, policefoɔ nso ɛte hɔ ɛɛyɛ nti no I will still keep the mark at thirty percent because what we need to see no I don't think sɛ yɛn hu so far. Communities no a ɛwɔ saa areas no nso wɔn se daabi yɛmpɛ no saa ɛsiane sɛ forest yi a ɛda hɔ yi ɛyɛ forest sononko a yɛde ma yɛn yɛse yɛ repealy ɛrely three four six two ɛso no forest ho banbɔ no ɛnkɔ yie saa yɛn suro ne adeɛ no a ɛdeda baabi bebree no galamseyfoɔ no ara da ho atete ho a wɔn sɛe nsuo no wɔn wɔn yɛ ayi wɔn wɔn divert nsuo no ne ade. Wahu.
Na wɔkyerɛ sɛ kɔnsɛns bebree aba yɛ a obiara akyerɛ n'adwene deɛ na mmom ɔbɛbɔ Minister for Lands and Natural Resources, Honourable Emmanuel Ama Kofi Boah sɛ Executive Instrument bi a yɛfrɛ no EI 144 wɔatumi arevokie ma Achimota Forest no Nnansa yi mowɔ baabi nka wɔn de goro ma dam ase. Wɔn rekyekyɛ de ama wɔn ho. Ɛna western developer bi aba. Ɔbɛ develop ha ma hanom ayɛ sɛ London. Wobɛhwɛ bɛhwɛ ne wɔboa ne wɔn akɔ akɔsisi adan wɔ hɔ ne wɔn akyɛ afa. Ɛɛ asomasi nso aba. Yɛse wei wɔyɛ best o. Wɔn wɔasisi dan wɔ America ne Japan nyinaa wɔn nso reba abɛ develop ha. Wɔbɛhwɛ bɛhwɛ ne wɔn yere ne wɔn abusuafoɔ atitim. Saa nsaase no nyinaa atintontan yɛatwam ne nyinaa yɛ aban dea. Waa wokɔtɔɔ one plot o, wokɔtɔɔ ten acres o, ɛbi nni hɔ bio. Wotie no a, ɔka nsɛm bebree. Ɛɛm, ɔma yɛn one good news a ɔse aban no ankasa no atu anamɔn sɛ AI one four four a bere bi no Twene Twedwo, aban dada no de too hɔ a ɔtwaa Achimota Forest ɛfã sɛ ɔde kɔyɛ ade foforɔ no, saa AI no bɛtwam. Enti no forest a ɛda Accra, Achimota Forest no, yɛbɛtumi, yɛbɛfa ho ɛtɛtwi opportunity na yɛabɔ ho ban na ɛde mfasoɔ aba yɛn nyinaa. Ɛyɛ very very very good decision a aban no atake a Yɛbɔ ɔmo aba so paa yie. Ɔmo ayɛ adeɛ. Erm I think sɛ erm we are seeing some progress in terms of some of these key decisions a aban no yɛ no. Wei ayɛ Deputy Director Rota Ghana Dare Bosso, Prince Baffour Asamoah. Ɔsoafoɔ a wɔhyɛ nsase ne Ɔbɔadeɛ ne paso Onimuonyamfoɔ Emmanuel Amarh Kofi Buah Bere a Government Accountability Series no rekɔ so no na wɔde too dwa sɛ ɛyɛ abosome nsia ni sɛdeɛ Galamsey ko no wɔasi fa amia mu no, wɔkeka a nnipa bɛyɛ ahanu ne aduonum nwɔtwe na wɔakyere wɔn. Wei no yɛ galamsey a ɛrekɔ so wɔ yɛn akwaeɛ ahodoɔ mu. Na wɔse wohwɛ nneɛma a wɔayɛ Ɛnyɛ aban nko a, wɔn ne ankorankoro nnwumakuo na ɛka bɔɔ mu wɔn srɛeɛ sɛ galamsey no yɛbɛtumi atu so sa na nkakra nkakra wɔse yɛbɛduru hɔ. Wohwɛ ɛnnɛ yi abosome nsia pɛ ne nnipa dodoɔ a yɛakyerɛ wɔn wɔ yɛn kwaeɛ mu beaeɛ beaeɛ a na nkorɔfoɔ retu galamsey paa no a wotumi hu sɛ ɔko no rekɔ anim nti wɔsrɛ sɛ Ghanafoɔ ɛnya aboterɛ ne awerɛhyɛmu sɛ galamsey no ɛyɛ dɛn a yɛbɛtumi de so nkunim. Wɔse ɛno nkɔda nkyɛn sɛ yɛyiyi nnipa no a yɛakyerɛ wɔn no a. Mfidie a wɔde yɛ adwuma no nso dodoɔ no ara wɔagye a wɔasɛe ɛfa no ara a wɔrehwɛ anim sɛ mmara ne nhyehyɛeɛ biara a wɔde agu akwan mu no yɛbɛmia mu ahwɛ ama deɛ ɛkɔɔ so a yɛakyere saa nnipa no nnipa foforɔ nsan nkɔ hɔ bio nkɔtu galamsey. In our determination to protect our forests from illegal mining activities, the Ministry, working closely with the Forestry Commission and other stakeholders, intensified enforcement operations within forest reserves.

Structures destroyed, four hundred and thirty, and gold detectors that we seized was forty, all this in the Forest Reserve.
Ɔsoafoɔ san de toaa so biom sɛ afe twenty twenty five a ɛyɛ afe a ɛtwaa mu no, Galamsey nsase a ɛsɛeɛ seesei Nyame adom bɛɛ apem ne ahasa ne aduasa num na wɔabɔ mmɔden sɛ wɔbɛsiesie saa nsase no acre acre no Wotumi sɛ dɔɔso paa galamsey no de yɛnya, na ne nyinaa mu no aban abɔ mmɔden ama saa nsaase wei no yɛatumi asan asiesie no biom a ɛreba abɛboa ma yɛatumi de ayɛ nneɛma foforɔ. Na wɔkyerɛ mu sɛ wei no nyinaa kɔɔ so wɔ Asante mantam mu. Ɛno nso ɛnyɛ aban nko ara na ɛyɛeɛ, ankorankoro nnwumakuo ahodoɔ sɔɔ aban no asene a wɔatumi yɛ nsiesie. Nti wɔkyerɛ mu sɛ ne nyinaa mu no ɛyɛ adeɛ a aban no rehyɛ sɛdeɛ ɔbɛyɛ bi, ɛnyɛ sɛ yɛreko ɔko no kɛkɛ, na yɛagyae nsase no a asɛe no, kwan a yɛbɛfa so asie nsase, asiesie nsase no nso so no, aban bɛhwɛ na wayɛ na yɛatumi de ayɛ nneɛma foforo a ɛde mfasoɔ bɛbrɛ yɛn. We already have talked briefly about the reclamation in minor areas. The ministry working with private sector has embarked on an aggressive

We are targeting another thousand five hundred reclamation this year and this in addition to the government own reclamation effort of nine hundred and sixty acres in selected area registria so we we hope to improve those numbers.
Ɛnne a yɛtie yɛ yi yɛ ɔsoafoɔ a ɔhwɛ yɛn nsase ne Ɔbɔadeɛ ne Paso Onimuonyamfoɔ Emmanuel ama Kofi Boa na Salamat Kukua Pinto no de nsɛm yi bae. Yɛdaso agyina mu wɔ illegal mining, galamsey, ho nsɛnsɛm mu ɛkɔ so wɔ mba yi mu. Wɔn yi a naano ada ɔhyɛ aseɛ sɛ wɔresu na wɔretwɛre wɔ se ɛyɛ Ghana Water Company Limited mpanifoɔ na wɔn resu paa kyerɛ so. Galan a ɛkɔ so no deɛ nsuo nsuo na kwan dene paa de ama wɔn se wɔn bɛtumi anoa mu na afei wɔakyɛ de asom Ghanafoɔ. Ɛna anɔpa yi Ghana montie dwumadie so Neat hundred point nine K'ekyir Kofi Bedu na gyee akonwa na wɔgye akonwa nipa ɔto nsa frɛ no yɛ panyin a ɔkasa de ma Ghana Water Company Limited Yewura Stanley Martey na no wɔrebisa no nsɛmfua ahodoɔ sɛ na ne sɛnea nansen Galamsey dwumadie no rekɔ so ne nsuo no ayɛ tebɔɔ no ɛha adwene na brɛ bɛn na mobrɛ no ɔse hwɛɛ Nsi adeɛ, ɛnyɛ adeɛ a ɛda fam koraa. Ee Gala no gyaee nsuo ahodoɔ bi a n'ani tua sɛ kane na anka ɛmu yea ne sa. Ɛnnɛ deɛ wobɛkɔ no, nsuo no, ɛsee Tom Brown. Ɛmu apiapiapia, anhwea ne nnɔteɛ nyinaa afrafra. Enti ama kampani no se kane nnuro no anka wɔtɔ so wɔde noa no, seesei ano wobɛhia pii na nti wonhia pii a na kyerɛ sɛ sika a tete no anka wonya ho sɛ wode noa no, ɛwɔ sɛ wotum na adeyɛ. Woyɛ no si nkyɛn a, Yɛwura Marthe se. Nsa ye o. Aduro bɛn na ɛwɔ sɛ nsuo no tumi fa mu na wɔatwe na wɔde akɔhoho dua no so na wɔreyɛ ho adwuma na wɔrenoa mu na wɔredaadaa mu no? Eei! Bosom kakra ntam ni. Hoho dua no wotim sɛ wɔrebrɛ ankasa, wɔretwe fa ne bo. Sane sɛ saa aduro bɛn no ntɔ sɛ ɛbɛtwe nsuo no de aba no nam anhwea ne nnɔteɛ na apeerepeere de afa ho nti no, yɛ a na wɔbrɛ paa nti ɛtɔ da bi a ɛtumi twitwi na afa ho na aduro bɛn no ntumi nkɔ na anhwea no aka ntam. Enti ɛba no saa sei a, Ghana Water Company Limited mpanimfoɔ, sika a wɔtumi sɛe sɛ saa dorobɛn no a nneɛma kyooku kyooku wɔ mu a yɛde resiesie no, wɔtumi sɛe ara kɔsi sika te sɛ five million Ghana cedis. Wɔse ɛba no saa a, na ɛha adwene. Enti yɛanoa no a yɛabɔ ka no a yɛrekyɛ de ama Ghanafoɔ no, ɛnyɛ afei na yɛrebɛka akyerɛ wo sɛ o, ɛnne yɛsom Ghana nti yɛrebɔ ka a sika no yɛmfa mma ordinary Ghanaians yɛntua. Ba ne saa, saa sika yi ara na yɛakyɛ agu so de ama yɛn. Enti Nyame yɛɛ adom na ɔkɔbu nsuo ne yɛka kyerɛɛ wo sɛ nsuo no a worebu no, sika no, yɛapagya ma abusua. Asekyerɛ nyinaa nie. Baako a na wɔde rebea so ne sɛ, nsuo no a wɔreka ho asɛm, abusua, wɔase biribi te sɛ Atɔeɛ mantam ne Mfimfini mantam nsuwansuwa a yɛn ani tua. Tete paa tanɔ no anka worekɔ afuo mu a wotumi sɛbi na anom. Ɛnnɛ tanɔ paa wodu ho a, a, nea wohia ara ne sɛbe burodo. Anaasɛ ebia sugar a ɔde gu mu a ɛno a woanya tea a wonom, ɔwabi nsuo no asɛe, pra asɛe, ɔfe asɛe, berɛ mu asɛe, bɔnsadeɛ no asɛe, ɛna nkoobradeɛ nyinaa asɛe nti, wɔse ama no ayɛ dene paa ne wɔ dwumadie a wɔredi sɛ wɔbɛtumi anoa nsuo pa mu de asom ɔmanfoɔ. Nsuo no a yɛtwe no no nyinaa amanfoɔ reyɛ alluvial mining wɔ so. Ɛyɛ galamsey no ɛhɛn nti ɛɛ ne nyinaa yɛ atɛkyɛ sɛ galamsey no deɛ wɔyɛ no no wɔn de mfidie ɛsi nsuo no so na wɔn nunu nsuo no ase ɛyi anwea no wɔn nunum wɔn nunu mu no na wɔn pɔmpe nsuo no gu ɛyi another equipment so na ɛwɔhye ɛsan de bɛgu mu.
Ɛnhɛn ɛwɔhye wei no na wɔn yi gold no firi mu na atɛkyɛ no asan bɛgu nsuo no mu nti saa mixture no continuous mixture no ɛno na ɛsɛe nsuo no. a na bɛ settle wɔ yɛ abstraction point hɔ na asew te hɔ, na kyerɛ sɛ anwea no na atɛkyɛ no si hɔ no mu kwan, nti ɛba saa no a yentumi ntwe nsuo no biom and which could cost us like five million Ghana cedis.
Yɛn wura Mah te amanee si hɔ nom aa na ɔse wei deɛ wɔbɛsrɛ Ghana ban ɛne security agencies foɔ no, mo nso a mote wɔ man mu, monhwɛ sɛ wɔ ko denden a yɛsua wɔ illegal mining galamsey so no, yɛbɛtumi ayere mo pampee sɛ wii toa na yɛatumi adi so nkunim. Baako a na wɔde reka ho no sɛ, Hwɛ, wɔn a ɛretu gala no, gyae, wobɛkɔ no, na akotromɛnte bi a ɛgu wɔn ataaso no, wahu, Nyɛ asɛm kuma. Enti ɛkɔbaa no sɛ ebia Ghana Water adwumayɛfoɔ no kɔ so yɛkɔ akɔsrɛ wɔn abɛkɔ ne wɔn pagya tuo de ahwɛ wo so. Na wo a w'ani tua tuo no a, hwan na ɛbɛtumi anya barima akokoduroɔ bi sɛ wɔne wo kɔ akɔko? Nti ɛba no saa deɛ a, na obi adwane. Ɛyɛ a bit difficult. Wɔn sɛ within our mandate no, yɛnni saa ahoɔden no sɛ yɛbɛtumi akɔ stope obi from doing galamsey. Most of them are armed. Wɔn a wɔsɛe nsuo no, they are armed. Sometimes no, wɔhu sɛ yɛn staff no koraa po agyina gyina. gyina ɛyi intake point hɔ nom a wɔpɛ sɛ wɔn yɛ adwuma no wɔn yɛ wɔn adwuma kora paa they shoot at them so ɔte aseɛ nti ɛyɛ very difficult for us to fight them so we can only rely on government ɛne the security forces a wɔn they are mandated to protect yɛn yɛn as human beings and protect yɛn yɛn resources no. Enti panin a ɔkasa de ma Ghana Water Limited, Yewura Stanley Matt, nnɛ anɔpa yi na wɔde kɔtoo dwa bere a na wɔne Kehkye Kofi Bedu redi nkɔmmɔ wɔ Ghana Montie dwumadie so. Saa nsɛmmoa nyinaa Alex Akwasi Antwi yɛ toa kaseɛbɔ yi so. Na Agriv Customers a wɔwɔ Gold Coast Fund Management. wɔn bo afu. Ɛnna wɔka kyerɛɛ His Excellency John Dramani Mahama sɛ, Awurade yɛ adom a next week Thursday, ɛyɛ ɔmanfoɔ nyinaa animsɛm dada sɛ ɛyɛ mid-year budget review. Finance Minister Doctor Caesar Ato Forson na wɔde rekɔ akɔto mmarahyɛbadwafoɔ anim. Yɛ sika a yɛtwaa fie sɛ yɛbɛdie, yɛdi ne nyinaa wie anaa anso yɛn? Ɛse yɛsan di bi ka ho anaasɛ ebi wɔ hɔ nti kora enhia se yebedi bi aka ho a wɔakɔ akɔkyerɛkyerɛ mu de akyerɛ yɛn. Na ɛno na ɛbere a wɔne Peace News kasakuo yi anoboaboafoɔ yi a yɛfrɛ no sɛ Owura Nyame rekyerɛ sɛ sika no akyɛ. ɛna bɔhyɛ nso ayɛ aka dan. Na ɛnom wɔ president kaa sɛ obedi president a obetua wɔnom sika ama wɔn. Nti wɔn remande no na media budget review no sikasɛm so afoɔ mfa nsem na yɛntua wɔnom sika ma wɔn.
John Dramani Mahama nkaeɛ wɔ ne bɔhyɛ a ɔhyɛeɛ during the twenty twenty four election campaign sɛ sɛ Onyankopɔn yɛ n'adom na sɛ yɛto aba de ma no a, ɛyɛ all locked up funds within ne first year in office, ɔbɛtua ne nyinaa without any long term payment plan. Ɛm sɛ time ɔhyɛɛ no the first year administration in office, seesei ara no the seventeenth month or let me say the nineteenth month wɔ mmerɛ a ɔbɛtena akonnwa yi so. Nti na yɛ sɛ twelve months na ɔhyɛɛ within twelve months no apa ho yɛde bɔ ne nkaeɛ. Na ɛno akyi na Owura Charles Nyame ɛɛkyerɛ sɛ, sɛ wohyɛ wɔn mu a wɔn ho kaa mu a, oh wɔn dɔɔso o, ebi yɛ pensioners, ebi yɛ widows, ebi yɛ adwumayɛfoɔ, ebi yɛ widowers, business owners, yɛ a wɔn ho kaa mu ɛberɛ a Ɛsaa to yɛn ntam baa yɛn no nyɛ nipa ketewa.
Nea ohuu yɛn nti a ɔhyɛɛ saa bɔ no, ohuu sɛ akunafoɔ bi wɔ ahokyerɛ mu a wɔn sika akɔka hɔ, ohuu sɛ nnyanka bi a wɔn papanom yɛ investors maa wɔn for wɔn sukuusɛm, wɔn sika akɔka hɔ ma wɔte fie for the past bɛyɛ seven, eight years. Deɛ ohuu sɛ mmerewafoɔ ne nkokorafoɔ a wɔakɔ ahomegyeɛ mu wɔn sika akɔka hɔ ma wɔnnya sika ntɔ nnuro nnom enti a ogyina so de hyɛɛ saa bɔhyɛ no wɔ Ghana man nyinaa anim no, saa ɔhaw no gu so ara rekɔ so. Saa nnipakuo yi gu so ara nam saa ɔhaw yi mu mpo. Nnipa no gu so ara wu ara na wɔawu. Enti yɛde resrɛ sɛ, ɛyɛ nnawɔtwe a ɛdi yɛn anim a ɛbɛba yi, sɛ wɔahyehyɛ sɛ Ɔfotosanfoɔ Yewurato Forson de Dwumadie Budget Resale bɛto dwa no, yɛrebɔ ne nkaeɛ sɛ wɔntwa sika bi nhyɛ mu na ɔmfa ntua na ne ho nsan wɔ bɔhyɛ a ɔhyɛɛ Ghanafoɔ no so. Na Mister Nyame amma no annso hɔ. Ɛna wɔtoa so sɛ wɔn rehyɛ aban no anim next week deɛ ɛni akyire. But so wɔn ante hwee deɛ a, deɛ wɔn bɛyɛ deɛ akyire ɛbɛba. Yɛsrɛ Awurade sɛ ɛbɛba mu saa because sɛbi mprɛduasa Ɔmanpanin no ara na ɛgyina Ghana mmɔnten so hyɛɛ saa bɔ no. Na yɛwɔ awerɛhyɛmu wɔ Yɛwura John Dramani Mahama mu sɛ ɛnam suahunu a ɔwɔ wɔ amammuo mu ɛsiane sɛ ɔdi nkan abu wo pɛn, akɔtena fie aba abɛbu. Ɔnim Ghanafoɔ haw ansa na ɔbɛtena akonnwa yi so ne mpire no so. Ɔhaw no so na ɔgyinaa so de hyɛɛ bɔ. Ɛbɔhyɛ no bi a ɔhyɛeɛ tua ɛyɛ bond holders wɔn sika akɔka mu. Wahyɛ aseɛ ɔretua, watua fa dodoɔ no ara. Yɛgye di yie sɛ nkaebɔ yi ɛbɛkae no ma yɛn nso yɛdeɛ no wɔatua no with the mid year budget review. Na mmom sɛ amma saa a, sɛdeɛ mprɛduasa mpanimfoɔ seɛ, bɛsan apem akɔ akyi ne aberewa akɔdi nkɔmmɔ. Na adwene ne yɛ aberewa dɛmɛn biara no, yɛremma Ghanafoɔ ne mediafoɔ aso nsi. Yɛbɛto dwa ma moahu anammɔn a ɛdi so a yɛbɛtu. Deɛ yɛtee sɛ wɔrekasa yi yɛ Agriv Customers Gold Coast Fund Management wɔn boaboafoɔ yɛ a wɔde Owura Charles Nyame, Yawura Abdullahi Dasmani Adaroma ɛno nso wɔtwerɛeɛ a yɛtiefoɔ tee bi. National Identification Authority abɔ amanneɛ sɛ seesei no, yɛ Ghana card no sɛ yɛbɛhwɛ sɛ ɛdi mu a, ɛbɛyɛ biometric verification, ɛnkɔyɛ sɛ sɛdeɛ kane no yɛbɛka sɛ Ghana card wɔ fa bra ne yɛahwɛ ne yɛahwɛ odin ne obiibiaa na yɛagye yɛse kɔ, daabi. Seesei no wɔkyerɛ mu a, ɛyɛ National Identity Register Amendment Regulations 2026 no, reba abɛhyɛ aseɛ ayɛ adwuma. Ɛno nti, sɛdeɛ kane ne Ghana card no yɛkyɛɛkekyɛɛke no ɛnyɛ saa biom. Seesei ɛreba abɛfa mfidie mu a yɛfrɛ no sɛ biometric verification. Na Owura Williams Ampomah Emmanuel Dallas, wɔno na wɔyɛ Head of Corporate Affairs Directorate ɛwɔ NIA. Wɔkyerɛ mu sɛ, saa nhyehyɛeɛ yi, Ɔsoafoɔ a wɔhyɛ yɛn afisɛm so Onimuonyamfoɔ Muntaka, Mo Mohamed Mubarak a wɔsan nso yɛ ɔsoafoɔ a ɛyɛ National Identification System no wɔdaa no na wɔde ne nsa ahyɛ aseɛ. Na wei no nyinaa yɛ nhyehyɛeɛ a ɛde bammɔ mapa rebɛbrɛ yɛn ɛfa no yɛ Ghana card no frɔɔdo frɔɔdesɛm a nansa yi ɛrekɔ so no ne nyinaa bɛtumi afiri hɔ na afei nso no yɛn ankasa yɛn ho nsɛmfua a ɛgu card no so no Wɔbɛtumi abɔ ho ban de ama yɛn. Enti wɔse seesei sɛdeɛ yɛbɛka sɛ kɔyɛ photocopy bra, scanne wo Ghana card fa bra ne adeade no nyinaa no, ɛnyɛ saa biem. Ɛnyɛ saa biem. Yɛde ne nyinaa bɛfa mfidie mu reyɛ biometric verification. Enti obiara nhyɛ ne nso. Yɛnsie sɛdeɛ wɔde nsɛm no to dwa fa yɛn. Now yɛhunu sɛ na ntokuro kakra da ho, ɛno nti ɛma ɔmanfoɔ no kwan ma Ɔmo tumi yɛ photocopies of amanfoɔ Ghana card na ebi mo koraa nso ɔhwɛ Ghana card no so na wahwɛ w'anim kɛkɛ ɔse ma verify ɔyɛ wo a kɔ. Meanwhile, saa bere yi yɛwɔ abɛɛfo kwan bebree a ɔmanfoɔ bɛtumi afa so na wɔde atwa card no bi mpo a ɛnyɛ gyɛnin but ɛnam sɛ ne mfoɔ ani da so a wonyɛ biometric verification nti no, wanyɛ a wobɛgye ato mu sɛ ɛyɛ ɔno a na wo ne no atransact business. Yɛanya complaints bebree a amanfoɔ abu amanfoɔ na wɔn request sɛ wɔpɛ sɛ wɔn hu sɛ information a nipa no de maa wɔn no saa ara na ɛteɛ wɔ yɛn hɔ.
Ɛno akyi ɔpanyin san de too dwa biam sɛ wɔn a wɔyɛ nnwuma Anasɛ asoɛeɛ asoɛeɛ department ahodoɔ a wɔn taa gyegye nkorɔfoɔ Ghana card hwɛ sɛ onii no ɔno ankasa na card yi ɛkura no ɛyɛ ne dea no nyinaa no wɔn nhwɛ na National Identication Authority wɔn Identity Verification System Platform no wɔbia nhwɛ sɛ ɔbɛba so bie Na wɔkyerɛɛ mu sɛ ɛho nsɛmfua ne sɛdeɛ ɛsi rekɔ ne nkyerɛkyerɛ no nyinaa no, wɔbɛhwɛ de ato dwa sɛdeɛ ɛbɛyɛ obiara bɛhunu sɛdeɛ wɔbɛsi fa afa so akɔ saa Identity Verication System no so na aboa ama ɛfiri nnɛ rekorɔ no yɛatumi ayɛ yɛn nneɛma yie a Ghana Card ho nsɛm bɛtumi agyina brane. Mmara no a wɔato no, kɔɔto bɛfaene wo ama woatua sika anaasɛ yɛbɛyi no prison anaasɛ yɛbɛka ne mmienu nyinaa abom, wobɛtua sika na woasan akɔ prison. Ka kyerɛ. institutions ne individuals nyinaa sɛ ɔmo ɛngɛte on board wɔ NIE yɛn identity verification platform no sɛ bɛyɛ a ɔmo bɛtumi ayɛ biometric verification efisɛ nnɛ yi mmra no aba no obiaa a pɔtɔ kasa a yɛka sɛ wobɛyɛ ocular verification anaasɛ physical verification of the Ghana card nso wato mmra. a yɛbɛ fine wo anaasɛ yɛde wo bɛkɔ prison anaasɛ ne mmienu nyinaa yɛ fine wo asan de wo akɔ prison at the same time.
Ɛnne a yɛtieyɛ yi ɛyɛ Owura Williams Ampomah Emmanuel Dallas ɔno na ɛyɛ Head of Corporate Affairs Directorate ɛwɔ National Identification Authority na Caleb Kwadwo Adei ɛna ɛde nsɛm yi ɛbaeɛ. Ɔfa a wɔhwɛ nkontabuo ho nsɛm so wɔ ɔman mu akasa a wɔrekyɛ sɛ nnɛ Ghanafoɔ dwadie a yɛdi ne Togo. ɛna afei nso Burkina Faso, Cote d'Ivoire. Fiti n'ano January kɔsi September twenty twenty five, sika a yɛnyaeɛ ɛyɛ thirty one billion Ghana cedis. Ɛgyina hɔ de ma ɔman Ghana yɛn dwadie sika no wɔ ha mu nkyekyɛmu bɛyɛ sɛ nsia. Panin a wɔda ano, Doctor Alhassan Idrisu, ɔde saa nsɛm wei nyinaa too dwa berɛ a na wɔne nsɛntwerɛfoɔ redi nkɔmmɔ no. Ɔse tete no, saa dwadie no deɛ na anka yɛmmu ho nkontaa saa, nanso tete deɛ nyinaa wɔahwɛ asi gyinaeɛ ma wɔakenkan ho nsɛm ka ma ɛbɛboa ma yɛatumi asi gyinaeɛ yie, pɔlisi papa a ɛbɛboa na ɔman no atumi atu mpɔn. Wɔse berɛ a na wɔreka ho asɛm no, dwadie no a wɔreka no, ɛnyɛ nea sɛbe wɔrekɔ a wɔde nam yɛahyeɛ no so nea anim no, daabi, wei yɛ wɔn nea sɛ mfeafeaho ne mmata mmataho no. Wohu sɛ ahyeɛ no ankasa deɛ, Ghana ase yɛwɔ baabi a yɛahyɛ da de nkrataa mu no, yɛde yɛn nsa atintim so sɛ ha na wobɛtumi afa Ewuram wɔ Togo anaasɛ Burkina Faso anaasɛ Côte d'Ivoire nso, nnɛyi obi wɔ hɔnom a wokodi saa dwa no a, mm, wɔhwɛ ara ha, nkyɛn mu ara na wɔde afa. Wɔkɔ so ayɛ a na abobo yae bio, wɔmfa tracts akɛseɛ no bi, dabi, wɔde abobo yae bɛhwɛ no, na biribi te sɛ anwa ne mmo ne nkokɔ ne n'asefoɔ no na wɔde asam so a wɔkɔ na wɔakɔtɔn de ama adehyeɛ. Nsɛm a wɔde to dwa no bi nie.

Dɔkta Iddrisu Amane si hɔnom ara gyinaa so de afotuo kɔmaa Ghana aban nhyehyɛɛ map a ɔbɛyɛ a ɛbɛboa ma dwadie ho nsɛm atumi agyina nnan so. Our trade with Burkina Faso, once mostly formal, has now tipped informal past fifty two percent. So what it means is that one would have expected that we are moving from informality to formality. But if you take the case of Burkina Faso, we are actually moving from formality to informality. That's something we have to watch.

Panin a ɔda aban nkontabuo dwumadie no ano yɛ Doctor Alhassan Idrisu, saa nsɛm wɔ nyina Caleb Kojo Adeh ne twerɛeɛ a wɔde bɛsom yɛn. Na yɛrekɔ ahoma no so na yɛne yɛn nsɛnkyerɛni Philip Atanga akɔ akɔdi nkɔmmɔ. Aban lɔyani de asɛm bi kɔdae High Court ɛnnɛ yi, wɔabɔ ato agu. Atenga, Akwaaba o.
Yeah, nua. Eh, me nua Atanga, fa kyɛ me, yɛfrɛ no sɛn o? Ɛnnɛ, nsɛm a Attorney General de kɔdan High Court no, nea yɛn nsa ka ne sɛ ɛnnɛ yi deɛ, Court no se wɔabɔ agu. Na ɛyɛ nsɛm bɛn ara? Yoo, eh, megye di sɛ atiefoɔ bɛkae sɛ kane Baffa Stock CEO, Owura Hanan Abdulwahab Alidu ba, Yɛde sobo abɔ no sɛ Ghana sika sixty two million cedis na afa ne nsam ama yɛatwe no aba abɛgyina kɔɔt a yɛredi n'asɛm. Na asɛm nni anim na ɛkɔbaa no sɛ n'alɔyafoɔ srɛɛ sɛ kɔɔt no ma no kwan kakra na ɔntu kwan nkɔ amanɔne ɛsiane sɛ ɔwɔ sɛ ɔkɔgye ayaresa. Na ano Owura no reyɛ sɛ ɔretu kwan afiri Ghana ha no na yɛnyaa nimdeɛ sɛ Yokofoɔ akɔ akɔ akɔkye no. Ɛmu ara na nkrataa bɛtoo dwa sɛ Ɛyɛ aban lɔya panyin asoɛeɛ se wɔde nkrataa rebrɛ Accra High Court a ɛredi Owura Hannan asɛm no sɛ, n'ano kwan a kɔɔt no penee so, ɛyɛ gye a kɔɔt no gyee so peneɛ ɛmaa Owura no kwan sɛ ɔtumi tu kwan ɛfiri Ghana ha no, kɔɔt no ntwe saa gyinaeɛ no a ɔdiiɛ no nsan ɛsiane sɛ wɔde wɔn ani atoto fam ahu sɛ sɛ Owura no nya firi Ghana ha a, nya adeɛ a wɔbɛsen aba ama yɛatoa n'asɛmnie so. Ɛnnɛ na Court sii nkonnwa sɛ wɔbɛtie saa asɛm no. Na mmerɛ a Owura a ɛyɛ Aban Lɔya Panin Abɛdiakyire, Dɔkta Justice Shemsai, sɔreeɛ a ɔde n'anodisɛm reto dwa no, ɛna Ɔtɛmmuafoɔ Francis Achigbonga ka kyerɛɛ no sɛ, Sesie yi a yɛrekasa yi, ɛyɛ ɛnnɛ da yi, order biara nni hɔ a Court no ama. Court no nkyerɛmu ne sɛ, Order no a na ano ɔma ayɛ sɛ Owura no, ɛyɛ Owura Hannan, ebetumi atu kwan afi Ghana ha akɔ amannɔne no, ɔhyɛɛ sɛ ɔwɔ between on the fourth of July to the twelfth. Enti sɛ ɛnɛ yɛ sixteenth a, na ɛkyerɛ sɛ saa order no a court no maeɛ no ɛnyɛ adwuma bio esiane sɛ mmerɛ a yɛmaa no no atwam nti no na kyerɛ sɛ biribiara nni hɔ a ɛwɔ sɛ aban lɔya panyin Asoɛeɛ bɛka ho asɛm. Ɔkaa no saa wieeɛ. Ɛnna Owura Hannan ne ne lɔyani Nkaneaban lɔya panyin Godfred Yeboah Adame sɔreeɛ na ɔka kyerɛɛ kɔɔto no sɛ ɛyɛ no nwanwa sɛ Aban lɔya panyin Asoɛeɛ aba abɛgyina kɔɔto sɛ wɔrebɛka sɛ yɛntwe biribi nsan yɛ bere a biribi saa nni kɔɔto no nni hɔ bio esiane sɛ mmere a yɛde maa ne client no atwam. Ɛnna ɔwieeɛ na Aban lɔya panyin abɛdi akyire Dɔkta Justice Temsai san sɔreeɛ na ɔka kyerɛɛ kɔɔto no sɛ, Nea kɔɔt no kaeɛ no, wɔagye atom. Enti nkrataa no a wɔde abɛto kɔɔt no anim sɛ ka kɔɔt no ntwe gyinaeɛ no a ɔsii n'ano no nsan no, wɔretwe nkrataa no asan, ɛna ɔtimuafoɔ de gyinaa so na ɔtwaa saa asɛm no mu. Na mmom na Owura Godfred yɛ boadame a ɔna ɔtwitwa agye Owura Hannan. Na ɔpɛ sɛ ɔka passport nsɛm bi, ɔkyerɛ a, ɛyɛ ne client no, Owura Hannan, Iyokofoɔ kyee no n'ano no. ne passport ne ne sika bi ne phone de akɔ akɔdi Yoko foɔ hɔ. Ɔstartee so ɔɔka na Otemuafoɔ no ka kyerɛɛ no sɛ ɛnyɛ ɛno nti na ɛno wɔasi nkonyaa nti no Godfrey deɛ mo adame ɔmfa ne nyinaa ngu nkrataa so na ɔwɔ biribi ka a ɔmmra court no na court no nhyɛ da no ɛno so wɔn nsi ho nkonyaa na mmom Nyame yɛ adom a 20th of July, ɛyɛ Dwoada a nnawɔtwe a ɛbɛsim no, ɛda Dwoada, ɛna Owura Hannan no n'asɛmnie no nso ɛbɛtoa so.
Ɛnneɛ, Philip a ɛwiei ma ma yɛnna ase ɛne w'amanneɛ a wode abɛsom yɛn. Yɛda ase. Yɛda ase paa. Yɛn nua baa Philip Bantanga n'amanebɔ ne ɛkɔeɛ a yɛkɔtiee no nti nsɛm no sɛdeɛ ɛsi kɔ so ɛwɔ High Court na wɔde to dwa no. Ma yɛnnyina so na yɛntwa yɛn ho sima. Yɛba a, nsɛm a aka bɛtoa so. Yɛreba.